Salam dostlar, Blender sapaklarymyzyň 23-njisinde Transform Orientation barada size aýdyp geçsek, köp Blender barada sapak geçýänler şun ýaly Transform Orientation we şuňa meňzeş birnäçe nýuanslar barada aýdyp geçenok, ýöne bize Transform Orientation we şuňa meňzeş birnäçe gurallar Blenderde işlämizde bize köp derejede kömek edýär. Aslynda transform orientation bize nähili kömek edýär? Biz mysal üçin scale, move, rotate we islendik beýleki komandalary ýerine ýetirenimizde belli bir koordinatalar sistemasyna görä hereket edýäs. Nähili koordinatalar sistemasyna görä? Indi men düşündirjek bolýan zadym näme zat? Indi biz koordinatalar sistemasynda 3 oka görä hereket edýäs. Ine x oky, y oky we ýokaryk tarap gidýän. Bärden g, z diýsem, isterseňiz z okunam görkezýär. Indi at mäne basýan myşkan sag knopkasy bilen. Indi islendik hereketi koordinata oklaryna görä hasap alýas we şoňa görä e, öz hasabatymyzy ýöretýäs hem-de şoňa görä orientir alýas. Indi şu koordinatalaryň üýtgeýşi, nähili üýtgeýşi? E, indi şu wagt e, viewportymyzdaky ýagdaýynda global Ýagdaýy näli biz özümize görä üýtgedibilýäs ýa-da şul obýektiň özüne görä üýtgedibilýäs, obýektiň feýsiniň normallaryna görä üýtgedibilýäs, olaryň hersini häzir ýekelikde düşündirip geçjek. Indi şu wagt global ýagdaýda durka, G, Y diýsem, ine şunýaly Y-yň üstünde hereket etýär, G, X diýsem, X-e görä hereket edýär. G, Z diýsem, Z-e görä hereket edýär. Häzir bärde şu light bilen kamerany pozaýyn size has düşünikli bolar ýaly. Indi şuny men aldym. Z okunda birazajyk rotate etdirdim we şu ýagdaýa getirdim. Indi şu ýagdaýa getiremden soň, ýagny üns beren bolsaňyz men global koordinatasynda hereket etdirdim. Ýagny koordinatany global görnüşinde hereket etdirdim. Indi bärde lokal, ýagny lokal görnüşinde üýtgedip bilýäs. Onda nähili? Mysal üçin, häzir men şu taýda move bassam, lokaly üns beren bolsaňyz, koordinatalary ine global pozisiýadan üýtgeşik ýagdaýda dur. Indi men şu serediň, indi bärde gyzyl ok x-i görkezýär. Indi men x-de hereket etdirsem, obýektiň x-ine görä hereket edýär. Ýa-da z-de hereket etdirsem, obýektiň z-ine görä hereket edýär. Ctrl Z bilen öňki ýerine getirýän. Indi, indi görnüşimiz normal. Normal bolanda häzir men size bärden bir face-mi saýlaýan. Üç wagt face-mi saýladym we indi şu face-i men meselem move etjek bolsam, Ine üns beren bolsaňyz, şu face-iň Z oky ine bu tarapda, Y oky ýokaryk bakyp dur, X oky bolsa bu tarapa bakyp dur. Aslynda biziň Z okumyz ýadyňyza düşýän bolsa, global pozisiýada ýokaryk bakýardy. A şu wagt normal ýagdaýynda bolsa, e, Z okumyz wapşe başga tarapa bakyp dur. Indi men şuny move etsem, ine bu tarapa görä ýöke. Hereket ýa-da Y-e tarap hereket etdirjek bolsam, Indi şu ýalak ýagdaýda hereket edýär. Indi Ctrl Z bilen menem yzyny aldym dälim. Taba basýan. Indi indiki gimbal. Gimbal bolanda näl? Aslynda biz gimbal kän ulanamzok, ýöne onda da size düşünikli bolar ýaly düşündirip geçeýin. Indi üns berseňiz şu taýda bir näçe e, koordinaty oklarynyň üýtgeşik ýagdaýlary bar. Indi men şularyň islendigini saýlap, öz X, Y, Z okumy özüme görä, şu gimbla görä saýlap bilen. Meselem, muňa bakdyrsam, ine şunýalak görnüş emele gelýär. Ýagny diýjek bolýanym, şularyň hersinde bir koordinata oklarynyň görnüşleri bar. Ýöne biz bulary ulanamzok. Iň azyndan men-ä ulanamok, siz ulansaňyz özüňize peýdaly diýip hasap etseňiz, şol ýerden ulanyp bilersiňiz. Indi view. View bolanda näli? Meň bakýan tarabyma görä üýtgedýär. Üns beren bolsaňyz men daşyndan aýlanmagymça oklarymam meň bilen bilelikde aýlanýar. Indi men şu ýerik gelip rotate Z etsem Z okunyam meň tarabyma görä aýlanýar. Ýagny meň bakýan tarabyma görä aýlanýar Z etsem. Hany men şu ýerik gelip Z etsem rotate Z diýsem ýene-de meniň bakyp duran tarabyma görä aýlanýar. Indi indikimiz. Kursor. Üns beren bolsaňyz, 3D kursorymyz nirde bolsa, şoňa görä hereket edýär. 3D kursoryň üýtgedilişini men size geçenki sapaklarda öwredipdim. Ýadyňyza düşýän bolsa, Shift-e basyp saklap, myşkamyzyň sag knopkasyny nirä bassak, biziň 3D kursorymyz şo tarapa görä hereket edýär. Edil şonuň ýaly, indi biziň şu taýdaky koordinaty oklarymyzam biziň 3D kursorymyza görä hereket etýär. Men 3D kursorymy bärik bakdyrsam, şu tarapda dur, bärik bakdyrsam bu tarapa görä üýtgeýär. Indikimiz parent sistemasy. Bärde parent sistemasyny size men şu wagt düşündirip geçmäýin. Iň gowusy parent sistemasyny size aýratynlykda sapakda düşündirem, soň düşündirip geçen ýöne bärde dem gysgaça näl düşündireýin diýsem, eger-de men şu taýda bir obýektim bar. Eger-de men birnäçe obýektleri öz viewportumda döredip, Yzyndan hem käbir obýektleri, meselem, bir obýekte baglanyşdyr diýsem, mysal üçin, bir obýekti esasy obýekt edip belläp, şony şoňa baglanyşdyr diýsem, biziň esasy obýektimiz nirede bolsa, koordinata sistemamyz hem şo tarapa bakyp hereket edýär. Ine, dostlar, Blender sapaklarymyzyň ýigrimi üçünjisinde Transform Orientation barada size düşündirip geçdim. Sapagymyz peýdaly bolan bolsa, laýk basmagy, kommentariýalarda soraglaryňyz bolsa ýazmagy, We iň esasy bizi gollamak üçin kanalymyza agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň sag boluň dostlar.